Pizzi pizzi kanna, Dolores ta' Santanna, Santanna tal-Morina tal-Biċċa Pellegrina, Mare ta' Fidda, Bandira tal-Ħarir, No li kan no li sara għaddi si. Kemm konna nilabu xorti meta konna tfal? Pizzi pizzi kanna, noli, ħarba, ċama ċama, pulizija u ħallelin, il-passju, disa' kaxxi mħażżin mal-art, numru f'kull kaxxa, nixħtu ġebla fil-kaxxi u naqbżu fihom, daqqa fuq sieq waħda, daqqa fuq żewġ saqajn. Aħna u ġejjin lura ma ninsewx niġbru l-ġebla għax ikollna nerġgħu nibdew mill-bidu. Ir-regoli tal-passju kulħadd jafhom. Imma mhux kulħadd jaf li dawk id-disa' taqsimiet jirrappreżentaw lill-mara u d-disa' xhur ta' tqala. Fil-fatt in-numru disa' inqegħduh fuq disinn ġej għat-tont, disinn imżaqqaq. Ma ninsewx ukoll li dik it-tifla li jirnexxilha ddur id-dawra kollha mingħajr żball, tħoss kaxxa tal-għażla tagħha u t-tfal ma jistgħux jirsu fuqha u din tissejjaħ il-baby. Naturalment għat-tfal mhux bilfors ikunu jafu x'inhija t-tifsira tal-passju, għalihom il-passju logħba. Logħba ħelwa. Logħba li jqattgħu tul ta' żmien, jilagħbu, jaqbżu, u jifirħu. O żmien ħelu kif għaddejt. Ziguzaj qiegħed fil-ħames edizzjoni tiegħu naħseb li jagħmlu festival daqshekk ta' suċċess u għall-fatt li qed joffri lit-tfal u ż-żgħażagħ pjattaforma fejn jaraw xogħol ta' suċċess internazzjonali imma kif ukoll xogħol ġdid li jkun qed isir apposta għall-festival, xogħol Malti minn artisti professjonali Maltin. Hija atmosfera naħseb ta' ċelebrazzjoni fejn it-tfal u ż-żgħażagħ jiltaqgħu għal dik il-ġimgħa flimkien fejn jiċċelebraw l-arti u d-diversità. Naħseb din is-sena wkoll li tagħmlu daqshekk interessanti l-festival huwa li flimkien maċ-CHOGM Malta, it-Task Force, qed nagħmlu kollaborazzjoni fejn qed inġibu artisti minn madwar id-dinja, litteralment. Għandna artisti mill-Kanada, mill-Awstralja, fost oħrajn, fejn ħa jingħaqdu mat-tfal u ż-żgħażagħ f'ċelebrazzjoni ta' arti. Għal dawn l-aħħar snin li kien għamel tant interessanti l-festival huwa li, kull sena jikkummissjona ammont sostanzjali ta' xogħlijiet ġodda. U ħassejna li din is-sena, fil-ħames sena tiegħu, nistgħu nippreżentaw dawn ix-xogħlijiet li ttellgħu fis-snin ta' qabel lil numru ta' delegati internazzjonali, nies li l-professjoni tagħhom hija li jaqbdu u jagħmlu dawn ix-xogħlijiet u jesportawhom barra l-pajjiż u jagħmlu touring bihom. Għandna madwar ħdax-il biċċa xogħol Maltija li ħa tiġi ppreżentata apposta. Din is-sena li dawn il-ħmistax-il delegat biex il-possibiltà hija li jiġu ppreżentati barra l-pajjiż u jibqgħu jittellgħu għalhekk fis-snin li ġejjin. But it wasn't me, sir. One day, one day out of trouble. One day is all I'm asking for, Julian. How hard's that? But no, no, no, no. You have to get into trouble on the first day of school, of course. No, no, hang on. You weren't even in school yet. On a bus, Julian, huh? L-ewwel verżjoni ta' din il-produzzjoni saret tliet snin ilu f'Ziguzajk. Eh, il-verżjoni oriġinali kienet bil-Malti kien jisimha l-ħajja xejkul ta' teenager jismu Julian. Għal din id-darba, ix-xogħol ġie tradott bl-Ingliż, issa l-produzzjoni jisimha The Not So Cool Life of a Teenager Called Julian. Il-feedback li kellna kien tajjeb ħafna, tant hu hekk illi dik is-sena stess, ftit ta' xhur wara konna rġajna tellajniha għal skejjel oħrajn illi ma kinux rawha l-ewwel darba. U minn dakinhar 'l hawn, jiġifieri, ix-xogħol anke mar barra minn Malta, iktar tard dis-sena ħa jsir Għawdex ukoll. Allura Il-feedback kien tajjeb ħafna, speċjalment mingħand l-udjenza żagħżugħa li fl-aħħar tal-ġurnata kienet immirata lejhom. Just in our shows quest is tough, almost impossible. Qabel dan id-dramm dejjem ktibt xogħol teatrali għall-adulti u ikolli ngħid kienet xi ħaġa affaxxinanti għax jiena anke fix-xogħol tiegħi ta' kuljum naħdem ma' ġuvintur u tfajliet ta' din l-età. Allura kienet kien mod tajjeb biex nuża l-esperjenzi tiegħi naħdem magħhom minn dak li jiena speċi ta' nara fuq ix-xogħol tiegħi. Però apparti minn hekk jiena ħassejt ukoll li kien hemm ħafna temi li teenagers ta' 13, 14, 15 sena li dak iż-żmien, għax ovvjament l-affarijiet inbidlu ħafna minn dakinhar 'l hawn, ma kienx hawn biżżejjed opportunitajiet fit-teatru biex nitkellmu fuqhom u meta Żiguzajk avviċinawni biex nikkollaboraw fuqha ovvjament ħtaft opportunità. Defeating Lord Chaos and returning the vial of truth in peace requires physical and mental stamina, courage, determination, Din il-produzzjoni se tkun parti minn dik li qed issejjaħ ix-Showcase. Ix-Showcase bażikament hija parti mill-festival sħiħ ta' Ziguzajk fejn għadd ta' diretturi artistiċi minn madwar id-dinja ser jiġu hawn Malta biex jaraw xogħol u ovvjament jekk jintgħoġob xi ħaġa hemm ikun hemm opportunità ta' esportazzjoni. Naħseb għal kull artist din hija importanti ħafna għax inti ovvjament meta qed tieħu xogħolok barra minn Malta ħa tiltaqa' ma' nies oħrajn, ħa ħa tkun tista' taqsam ix-xogħol tiegħek ma' ma' nies li qed jagħmlu l-istess ħaġa però band'oħra. U naħseb għalina l-Maltin meta tqis li aħna gżira li ma mmissu mal-ebda pajjiż ieħor huwa iktar importanti biex ma ningħalqux fuq fuq il-pajjiż żgħir tagħna biex inkunu nafu x'qed jiġri band'oħra. The path to the reign of chaos is dangerous and is separated from the kingdom of Clemens by a thick dark forest full of obstacles which Justin needs to overcome. Din il-produzzjoni ser tittella' fi 17 ta' Novembru, ser tittella' darbtejn fl-istess ġurnata, waħda mill-rappreżentazzjonijiet hija fit-tlieta ta' warnofsinhar, l-oħra fis-sebgħa, u ser tittella' ġewwa s-City Theatre li qiegħed South Street jew Old Bakery Street, insomma, il-Belt Valletta skont minn fejn tidħol. This year will be tough

Nancy hija l-istorja ta' tifla ta' xi disa' snin illi bħal ħafna tfal u kbar qed tagħmel il-vjaġġ perikoluż biex issib ħajja aħjar. Hija dik li aħna qed insejħu l-immigrant irregolari. Qiegħda fuq dajsa, imwewra, imbeżża, ħoss il-bard, fid-dlam, weħidha u biex issib ftit soljef, biex issib biex taħrab ftit mill-biżgħat tagħha, tiftakar fl-istejjer, fil-ħrejjef li kienet tgħidilha ommha. U permezz ta' dawn il-ħrejjef tieħu kuraġġ u titgħallem lezzjonijiet dwarha nnifisha inklużi l-fatt li temmen fiha nnifisha. Dawn l-istejjer folkloristiċi Afrikani huma stejjer ġenwini Huma ġejjin mill-kultura Ashanti, minn dak li hija llum il-Ghana moderna, u għandhom storja ta' mijiet ta' snin. Li għandhom hija li huma umoristiċi, fejn din il-brimba imqarrba tegħleb perikli ħafna ikbar bħal iljun, tigra, is-serp fil-ġungla. U allura għaliex Kemm għax hija mqarrba imma anke għax tuża moħħha, tagħti lezzjonijiet lil kull min qed jara. Sa ssir mit-dsatax ta' Novembru, il-Ħamis, sal-Ħadd 22 ta' Novembru. Meta saret l-ewwel darba li kien waqt festival tat-teatru għaż-żgħażagħ, ġew jarawha mhux biss tfal imma anke l-ġenituri u l-kbar li interessathom għax fiha, kif qed ngħid, fiha kemm l-element ta' ġenwinità li huwa folklor Afrikan imma anke l-umoriżmu. Sense Five hija site-specific walk to performance li ser issir ġewwa d-dar ta' Splendid fi State Street il-Belt, ser nieħdu lill-udjenza tagħna f'ħamest ikmamar ġewwa dar, kull kamra għandha sens differenti u kull kamra hija interattiva għat-tfal. Għal dan il-proġett kellna kollaborazzjoni ma' Spin Malta li għalina kien ferm importanti għaliex meta taħdem ma' kumpanija titgħallem tadatta għall-bżonnijiet ta' kull persuna. Kellna ħames żeffiena li ħdimna u vera morna tajjeb magħhom u issa naraw il-proġett finali. Għażilna li naħdmu ġewwa Splendid għax hija dar ferm sabiħa u antika fil-Belt, għandha ħafna storja warajha. Iddeċidejna, ilna minn Jannar ngħidu li nixtiequ nagħmlu Dan il-proġett f'dan il-post u ħatkun ferm interessanti għall-udjenza li ħatiġi u timxi f'daw il-kmamar. Sense 5 ser tkun edha tintwera fi Splendid mis-16 sa 22 ta' Novembru għal Festival ta' Ziguzag. Ċumpa Bum huwa wieħed mill-proġetti għal Zigu Zajk miegħi li jen. Ma nafx għalfej, it-titlu Ċumpa Bum qed ifakkarni fil-ħsejjes b'xi mod. Għandek raġun. Spjega li li. Dan huwa proġett li eh, jesplora il-ħsejjes speċjalment l-onomatopea, ġifieri dawk il-ħsejjes illi jimitaw ħsejjes li jsiru fid-dinja madwarna. Li naħseb li l-Malti huwa għandu xi ħaġa li fih ħafna minn dawn it-tip. Eżatt, eżatt, hemm ħafna pereżempju verbi kwadrilitteri, imma mbagħad ukoll hemm ħsejjes oħra li se nisploraw flimkien. Kif tittrasportawh dan il-ħsieb mingħajr ma noqogħdu nsemmu l-kelma onomatopeja u kwadrilitteri mat-tfal? Ekku, ekku, eżatt. Li se nagħmlu mat-tfal huwa li nesploraw dak kollu mingħajr ma nużaw dan il-kliem tqil. Pereżempju, fix-xitwa, jekk inkunu ma nifilħux, aċċu! U dawk ngħidulhom? Ħsejjes. Eżatt, għandna aċċu u aħħaħ, pereżempju, sewwa. Jekk toqgħod bravu Ray illum, eh, hawnhekk. Ċaptuli. Eżatt, għandna ċapċap sewwa. Issa ħares ftit madwarek. Tista' timmaġina xi ħaġa nużaw ċaqċaq, tajjeb, ġisimna ġieli nċaqċquh, eh, wara xi ġurnata tajjeb. Xi ħaġa li ċaqċaq hawnhekk. Xi ħaġa li ċaqċaq naħseb il-palma b'xi mod fir-riħ. Ok. Mela l-palma. Issa, aħseb ftit, il-palma x'togħma jista' jkollha? Togħma? Mhm. Togħma ta' kokonat. Togħma ta' kokonat. Ok, u ħanerġgħu naqbdu l-kokonat issa. L-kokonat x'ħoss jista' x'tista' tassoċja miegħu? Jien għax naf x'jużaw, jużaw il-coconut maqsuma min-nofs, jagħmlu l-ħoss taż-żiemel. Eh, sewwa. Ej ngħidu tek-tek forsi? Tek-tek. Tek-tek. Tek-tek taż-żiemel. Tajjeb. Insomma, allura da se jkun il-proċess biex nesploraw dawn il-ħsejjes u mhux biss ħsejjes stabbiliti imma anki ħsejjes illi jistgħu joħorġu bihom it-tfal, jiġifieri qisna ħa nippruvaw ukoll sa ċertu punt nivvintaw il-ħsejjes biex inġebdu ftit l-immaġinazzjoni. Per eżempju, eh, aħna ġibnilek xi ħaġa llum tal-li għad bravu, sewwa, għandna ħelwa, rajt. Grazzi. Tajjeb, issa, kif kellek timmaġina ħoss għal din il-ħelwa? Sħat ħaxwixa. Hmm. Vera, għandna ħaxwex tal-karta, eżatt. Tmeċli. Tmeċli. Meċla. Eżatt, daw kollha ħsejjes illi nistgħu nassoċjaw ma' elementi differenti u allura anki fil-matul il-proċess se nibdew minn ħsejjes illi ehm, nagħmlu bil-ġisem tagħna ħsejjes illi jagħmlu elementi oħra madwarna, l-ilma per eżempju għandek baqbaq ċafċaf, eh, daw l-ħsejjes, ehm, bi strumenti bħal mannawnek, Paq paq, miq miq, ċekk ċekk. U nesploraw dal-ħsejjes u se naħdmu wkoll anki fuq it-tlaqqigħ ta' sensi differenti. Il-ħoss huwa wieħed mis-sensi tagħna u għalhekk se naħdmu biex permezz ta' sensi differenti nlaqqgħuhom flimkien u nesploraw ftit. L-uniku għodda li għandek bżonn ċertament, barra ġifieri dawn il-props differenti li għandek, però hija l-immaġinazzjoni. U naħseb l-immaġinazzjoni tat-tfal donnu ikollha dak l-element fejn ma jkunx hemm ħitan madwara jistgħu jimmaġinaw vera li jridu jmorru fejn jridu li għadin l-affarijiet. Naħseb fit-tfal dan jista' jkun proċess li huma mhux qed tgħidilhom isma' qed nitgħallmu, però billi qed jieħdu pjaċir qegħdin fil-verità Jesperimentaw, jagħmlu affarijiet differenti u finalment jitgħallmu wkoll. Ekku, t-tfal diġà għandhom din il-ħażna biex ngħidu hekk u dik se nikkapitilizzaw fuqha ehm, u fl-istess waqt it-tfal jisom se jmexxuna fis-sens illi ehm, se nimxu mal-pass tagħhom U allura se naraw, eħe, huma biex ħa joħorġu mingħajr ma nimponu xejn, se nħalluhom jimirħu kemm jifilħu. Fil-fatt se naħdmu ma' tfal ta' bejn erba' u sitt snin, pjuttost żgħar, imma tiskanta biex joħorġu. U l-lingwi nassumi mhumiex relatati biss mal-Malti, ma' Malti, Ingliż, tużaw lingwi differenti? Se nużaw primarjament il-Malti. Dal-proġett qiegħed jiġi organizzat biex ngħidu hekk fi ħdan Ziguzajk minn Kul li hija din l-entità li naħdmu primarjament bil-Malti għax għandna ħafna l-qalbna din il-lingwa, imma mhux se neskludu lingwi oħra fis-sens li anki jekk ikun hawn tfal jitkellmu b'lingwi differenti dak għalina se tkun xi ħaġa iktar u iktar interessanti għax naraw pereżempju Ġieli jkun hawn dawn it-tabelli fuq qattus kif jagħmel il-mjaw b'lingwi differenti. Allura tkun iktar interessanti fil-verità jekk ikollna tfal li jitkellmu b'lingwi differenti. Il-konnessjoni ma' kreattiv. Sewwa. Ċumpaqbum ukoll qegħdin noħduh fl-iskejjel permezz ta' kreattiv li huwa l-fond fi ħdan il-Kunsill Malti għall-Arti illi jagħti fondi biex isiru proġetti fl-iskejjel u se nkunu qed naħdmu mal-iskola primarja ta' Naxxar fil-fatt eh, sessjonijiet differenti ta' darba fil-ġimgħa fej pass pass se nibdew nesploraw il-ħsejjes, pereżempju eh, se nibdew bil-ħsejjes tal-annimali, mbagħad il-ħsejjes mill-ġisem tagħna u flimkien nibnu ftit ftit dan ir-repertorju ta' ħsejjes kemm stabbiliti, ġifieri kif qed ngħidu pereżempju ħanerġa' nuża kelma ftit teknika l-verbi onomatopejċi, imma anke ħsejjes illi joħorġu bihom huma mbagħad. Proset, kont bravu bizzejt, nista' noħodha l-ħelwa issa? Iva, mela, mela, proset. U ntaftqulek ukoll. Nawguralek ħafna u ħafna ħsejjes. Grazzi.

O żmien ħelu kif għaddejtli, żmien ta' meta kont bla ħtija. It-tifkira biss ħallejtli biex il-għera nħossa lejk. Int ma terġa' żjed għalija u sal-mewt indum nibkik.